Maula hane CDF mara ta a vote tai le a vote pahnih na mara ra maw fi khin dai ti le ta mara ra cha CDF a chin pi ni le ta chin le khong sit a pas zo ta fi khi polo ba ta mara ra cha mara ta fi khia ta a ko pazu na raba a ko bu a ko bu na ra cha

nge phepi khi lo bete se e de ran tan he ve ba ti si te the per purpose ta a ha ki me ki me cha phu bwa na ya nge phepi khi lo cha ko phu su bu he na ten dai ti le na phu thin ra au vi cha ho dai ti sem phu dai ti bo phu ne cha bo phu polo le cha

Ami a zai na re te hi mara ra tom pu sha a ho ne te kha cha chan nam palo la za phei de la chan nam tu thun ti khe di cha la phei cha a khi thayo MTCMD fa no zero ba no hi zero hi ra shi le da phei a phei ver ra la sa ta phi vela le ta aur ro pa ta Mara mei hi tah a mu cai le a mu cai le mo thil khi si re na. Paca tu Europe he ra a fat thun ne a ro cai ba. Na ke mei no wei cham la a ra tun le a ro cai ba. Fat a fat a fat thun le o ba. A pat thai cai ba. Sika a phu cai ba. Chau le ta. Ama oro ta na. Europe le ta o mara fo zo.

Kem a caw kho. Na mei cu ma ra ra. Ca u za chi te ta thle za chi ta bi hra za chi ta a chi um pan hai. Kha bi hra za chi no ba kha ta do hla ji kha ta ma phi kyo. Kha ma ri kha ta do hla ji kha ta ma phi kyo. Ca bi hra za chi ma ra ra za ki kha la za ki kha la. Ma te sin la ma za ra ra ma ra cha vi bi ri to ta ma ra cha vi. Ma him bu cha ma ra cha vi. Ama ta lai si sa te zo ki.

Len in na thai like na ve rih ta rih. Zapiam thi thai ve na ra dah. Cahaw cu la. Ama ne ya pe ama su pe an hni va ta cu. Na na kha zai bi zo dam pan hei va za ke za. Pola zo cha. Karin no ta au nei ta karin ri thai ho. Karin mai phe ta au nei ta ama mai phyo ta au ho ta kha. Kho ka cha chu. Na ama hla ta kha zai bi ta mi an sai ta chu.

Nan khom me paw zong ka rel lai, nan khom me paw zong kha van ṭial ko u. Tuzaan ka ca Life an chimmi paw kha.

Hi le ton ah nu a tur no he. Hi na nu he. Hi na an na khawm me pa sung la na.

Kim ah a pa pa tamara form do ko no ta. An pan hei live hlum pi o ho ta hi ho ta. An pan hei live an phu hlum va hlum pi o. Ti se kham ma cha te ja mo la. Bi amare va cha thia ama se va cha sala kha ho ki ma amri khen va cha da. Kha ho ki ma bi dei va cha da kha ma bi dei liva cha te ka. An mai khu da am ho si ka. Ima cha khi va kha. a ca khi ka le ho ma ta na nong hi mi pi ma ca khi ka lau adi ja a me phi na ba tu ka a dei ma dei li ma to tu ka me me ri ka cha cha cha chu ki cha a dei ma dei li ma kha ho policy ma dei te kha ho policy ma dei ba te kha me ri ki cha khai cha ba cha kim ma po a ring la po zo ri chi ne zo oro ta ri chi ba cha ke pa ke cha o kha

Ee, vukom a ṭim ha hre va le va. Ti le mho si, am hre cam hre sa nai ta. Si, si zaw vu zaw, cu zaw, kum a ṭi le ta, am hre ba sam nai ta. Hi na da zaw, e le uk a ṭha za hre ta ne ta ta ne ta e. A tap za ma wo, a ril no zaw na ma o. Kete ma fi phu cha ta, kete ma lo cha ta. Khila le tan lo ta a fi khin da chawfo ka tama sai o chawfo ka tama patu o kha kes tama chawfo patu o to zo ta ma da lo ma ta pan hai thai le ta a au no na mai chi ma ka tama mara ra he nan fi khi o su a vo thai le ta na mo mo ta su ta a khu am to ta ta ne na ma po tan me mara ra na fi ke ta

Americano ta ma dura cha mi ong hlai ma dura cha chan mi ong hlai ma tai ke cha chin ra chu le ta mara ra ta chin ra cha ma ta chis mai chis te le he ta mi ong hlai phisa em pani ke cha ki mai cha free mara cha free na cha ba ta ka pan he ra cha ata nei mara ra le ma ta ska cha he le tla le ta mi ve mi ong hlai A reikun um pahnih li ke ca Mara ca te lungchung phu a lungchung in tera ling hi. Palo nong pi te ei zo sin dai ti cha ve. Bin ei thun bi masu te dai ti. Sa ei thun bi masu te te retire ra re. Ka ve am pahnih le ling pi cha. Ta chan ling pi te mya va zo la bo zo mya ku ve ke ca cha su su. Cha hla cha cha. Tan nei le ta ching ra le ta pa thai khai ton ta. A pa thai khai a cha ke ca. Cho ho ta ra she tha.

a dei a dei ni a caan ne te tai pan hei chu mara ku sa ku sa ta na na cha kho kum hei che ata na mu thi ve la no he ama cha na wo cha dai ve la pan hei ve la ama u no va wa lai thao ja sa si ne le zao chi la cha

a tan ai le ta MTC ne MDF na zo e tam zo thi le zo ka sida pan hei le zo CBC le fala no za tam ko le fala skam ko le zo kha alaka cha vi kho hi te le zo ta phu se a phu ba se pe ba ko le ba khuya ba cha ko e kham pan hei na re ka channel le var ke ba cha cha long a sai ka a channel bi kha a a ji ti te ba ka ta vor ri ba cha ta Okay, cazicah sungh. Uh, ah, eh na cing ma tu eh cing pi eh eh cing pi eh eh cing te ram pi. Why eh cing pi ama chi li ba ta ma ku ba cha ko mi fu ko tla le a thi ko. Khen nei chari le ta nei khnei ra ku ba ta.

na mei la le ta papali hmu hmu is da khe nei che ria sa ko nei khe nei da khe nei che ki nei da nei nei nei le ta e e pa ne ma pa ku sai le pa thai di ta ko bo ta che e ma chi ma chi te ram pi e ching pi don ha ji ve re ke aku aku kala ba ma cham ba ta ara li ba khom ba ta anai ne te ta a kho kho a kho kho am teng la ba kha nai me tem ri va cha ata cha aa cha ko ke bi hi MTCND fa la khu ta ko khu te la na marara ko nge hi cha la khu cha am pa zo thu pa ro hi am ke ro hi am phi am phi nu ro hi kha ga pan hei te ve e ee astho no na ma fei tu wa ta ma tu thi chi wa ta nam to ma ee cha hi le a lu li ke cha phu sin te nan la ta la chre a tu wa cha hi na fala ka za wa ka ma le hi fala ka sibi na mai no sai ma phu ki de nam le ko fala ka thla cha ru chong phu ki de nam le ko ve u lu dam ta bu ka company che

na rau zaw a thlir lo chi vi zupi zaw thlir lo chi vi kha le ma thlir to a chin lo fa ka ma le vi thế ka master a a ta cho pho ze tho ze nei a bo he lai ba ba ren va ta na ma photo no phi sa au no ka chatlin za o te ve MTCMDF la no no po no ma ra pho chatlin chu do o te ve